Diolch yn iawn am y, am y gwahoddiad uh, crefedig. Fy hyn yn Revolutionary Central, uh, Duke of Clarence yn Rhyganyn. Heb gwych, lle pwysig iawn yn hanes uh, y rhan yma o Gaerdydd. Yy, diolch yn fawr am y gwahoddiad. O'n i gweld yy Mister Gareth Miles wrthi yn y Cymro wthnos yma yn deud mae Cymdeithas y Iaith ydi grwp pwyso mwyaf llwyddiannus gwledydd Prydain dros y hanner canrif dwetha yma. A dwi'n credu bod hynny'n wir, deud y gwir, o safbwynt hanesyddol. Dwi'n credu bod hynny'n hollol gywir. A wisio diolch i'r Gymdeithas am ei, am ei holl waith caled ar y pwnc uh, arbennig yma. Ac wrth gwrs, un o fuddugoliaethau mawr y gymdeithas oedd Esbydec, o bosib y fuddugoliaeth bwysica. A felly mae hon yn ddyletswydd wrth reswm ar y mudiad iaith i sicrhau nad yw i ddim yn colli be nath i ennill yn y gorffennol. Wel, wi'n mynd i ddarllen rhywfaint allan o hunangofiant hynod ddifyr Mike Corby, nes y peth i ddim, y gal yn eich siop lyfrau ymddeol am saith punt a hanner. Wna i ddim thigio acen Eifionydd ar eich cyfer chi, felly wi'n ymddiheuro am hynny. Ond, yn y rhan sydd yn sôn am y flwyddyn 1981, mae Mike Corby yn sôn am y profiad o ddod yn ddyn oedd yn ymhel â gweithwyr y BBEC cyn sefydlu Sianel 4C, a dyma mae o yn ei ddeud. Roedd staff y bib ar y cyfan yn cachu brics ac yn poeni hoedal am ei dyfodol a'r safle anwydadwy roeddent wedi mwynhau ers degawdau. Nid rhan o gyfer i ni'n hunan oedd y ffordd ymlaen iddyn nhw, wel be tasen ni'n ei cholli hi? Hm, mae'r cwestiwn. Ond yn hytrach, ymestyn y sefyllfa flaenorol, y status quo, ychwanegu at y oriau a'r gyflenwa'r bib yn barod. Gan nad oeddwn cwta bedair blynedd es i i fadal ar fyd fy hun, a gan fy mod yn gachwr du asgwrn cefn cynhenid, tueddwn i gytuno â'm cyn-gyflogwyr. O dipyn i beth, trwy wrando ar ddadleuon rhai oedd yn brif gynhyrchwyr annibynnol y sianel newydd Maes y Law, Alan Clayton, Alun Ffred, Siôn Humphreys, Einder Emlyn, Wil Aaron, Norman Williams, a thrwy gydnabod fod cenedligrwydd yn bwysicach na dim, mi ddes at fy nghoed. Toes yr un dylanwad yn y byd mor bwerus a damniol â'r gwasanaeth teledu. Yn enwedig i ni yma yng Nghymru, pan gloriennir effaith y diwylliant engl Americanaidd ar ein plant a'n pobl ifanc. Heb os, yn wych neu'n wachel, S4C ydi'r sefydliad pwysica a feddwn fel cenedl. Mae'n gofyn sy'n eccentric gyda llaw y comment yma. Ond uh, mae'r uh, ma pwynt arbennig yna, wy'n credu, uh, yn, yn, yn hollol ddilys. Yn hollol ddilys. Dwi'n credu mae'r peth gweitha sydd wedi digwydd hefo Esbrec ydy, ydy nid um, a, a, a torri cymhorthdal er bod hynny'n beth gywilyddus o rheswm ac er nad oes na ddim unrhyw sicrwydd ar ôl 2015. o unrhyw lefel ystyrlon o, o, o, o wariant cyhoeddus ar y sianel, ond y colli annibyniaeth, dwi'n credu mai hwnna ydy'r peth mawr sydd wedi mynd, a mai hynny ydy beth da ni angen ei gael yn ôl. Mae'n ddifyr iawn pan mae rhywun yn dilyn gwahanol drafodaethau am ddatganoli yn y gwledydd hyn ac yn edrych tua chyfeiriad yr Alban yn benodol, gwlad lawer mwy pwerus na ni fan hyn, hefo mudiad cenedlaethol yn ddigon nerthol i fod mewn llywodraeth yng Nghaeredin, ac mewn llywodraeth wrth gwrs ar ei phen ei hunain, nid mewn llywodraeth ar y cyd hefo plaid neu ryfel arall. I weld mae'r un peth tydi'r Alban ddim wedi gallu cymryd oddiwrth San Steffan yn llwyddiannus ydi gafael ar ddarlledu. Yr un peth, yr un peth, wneith Llunden ddim roid i'r Alban ydy gafael ar ddarlledu. A dwi'n credu bod yna reswm gwleidyddol penodol am hynny, sef bod cadw eich grym ar ddarlledu yn hollbwysig o safpwynt y gafael sydd gan unrhyw wladwriaeth ar ei dinasyddion. A dyna pam dwi'n credu fod cadw Esperec yn ei ffurf bresennol a pheidio â chaniatáu iddi hi mynd i bwyllgor BBEC yn bwnc mor aruthrol o bwysig. Oherwydd, trwy ryw wyrdd ryfeddol, a dwi'n gwybod bod y sianel wedi bod yn atebol i Lunden, ond oherwydd resymau ieithyddol yn ben yr oll, mae Llundain wedi tueddu an, a, a anwybyddu um, beth sydd wedi bod yn mynd ymlaen. Dwi'n gwybod mai beth sydd yn hanfodol pwysig o ran Esperec a beth sydd yn ei gwneud hi'n wahanol i BBEC mewn gwirionedd ydy bod hi ddim yn cyflawni y math o swyddogaeth fel darlledwr y wladwriaeth y mae BBEC wedi bod yn ei chyflawni yng ngwledydd Prydain dros y blynyddoedd diwetha' yma. Dydy BBEC ddim yn licio fy pobl yn cyfeirio ati hi fel state broadcaster, Wch chi, dach chi'n cael state broadcasters mewn llefydd fel China a araitht a, a, a dwyrain Ewrop yn y hen ddyddiau drwg. Ond dych chi ddim yn ei gael o yn y gorllewin. Yn y gwir amdani, di mae state broadcaster ydy'r BBEC. Dyna gwir amdani. Dyna pam bydd y BBEC yn rhoi eithr esbloet fawr i'r briodes frenhinol nes ymlaen yn ystod y flwyddyn yma. State broadcaster ydy'r BBEC. Ac mae symud pridd adnodd diwylliannol a a diwylliant Cymraeg, o'n dwylo ni a'i throsglwyddo hi i afael ar wladwriaeth Brydeinig trwy reolaeth bwrdd llywodraethwyr y BBEC arni hi, yn drychineb ddiwylliannol i ni, dwi'n credu, yng Nghymru. Mae'n ymosodiad cyfan gwbl trefedigaethol a a diwylliant Cymraeg. Mae'n bosib fod Jeremy Hunt y rheswm wedi bod yn edrych yn y llyfr ac yn chwilio am wahanol gyfleoedd i arbed arian, ond dydy o ddim yn fall, tydy o ddim yn fall chwaith i'r cyfle yr oedd y sefyllfa yma yn ei gynnig iddo fo i fedru tynnu'r sefydliad annibynnol de facto yma felly, Esperec, mewn i fwylo'r Wladwriaeth Brydeinig. Nawn ni fynd i ddyfynnu gwaith llenor arall o'r diwylliant Cymraeg, Twm Morys, brawddeg tro yma. Un arall o Eifionydd gyda llaw. Dydy fy acen ddim wedi gwella yn ystod y pum munud diwetha'. Ond dyma, dyma brawddeg uh, Twm Morys. Mae'n mae brawddeg hynod, hynod ystyrlon, dwi'n credu. Cyhoeddwyd yn codi sgwarnogod yn y 1990au, rhai ohonych chi sydd ar di fod o fewn y pethau yma. Meddwl Twm Morys, Mae pencadlysoedd y cyfryngau fawr gwell erbyn hyn na chestyll y Saeson gynt. Dwi'n meddwl bod hwn yn quote ffantastig, mae rhaid deud. Mae pencadlysoedd y cyfryngau fawr gwell erbyn hyn na chestyll y Saeson gynt, o ran dangos sut mae'r grym gwladwriaeth erbyn hyn wedi symud, wedi symud i faes penodol iawn, sef sut 'da chi'n rheoli gwybodaeth. ac o'r rheswm, rheoli rhannol deledu yn ein cymdeithas ni ydy y ffordd fwyaf effeithiol o bellfwrdd o reoli gwybodaeth. O'n i'n gweld, um, neu wedi clywed rhyw pythefnos yn ôl, bod uh, Chomsky, ych chi'n gwybod uh, uh, y deallusydd yna o America, yn dod draw i ymweld â Chaerdydd, dwi'n credu, um, ddechrau mis Mawrth ac yn rhoi rhyw araith gyhoeddus fach fan hyn, deall bod yna 5,000 o docynnau wedi cael eu gwerthu i wrando ar Chomsky yn y cyfan, yn gyfan gwbl anhygoel, mae'n dweud ei hun, yn sylweddoli bod myfyrwyr yng Nghaerdydd mor, mor ddiwylliedig, ond dyna fe, dyna fe. Mae'n mae, mae ymangos, mae'n ymangos ei bod nhw. Ond beth oedd y ymateb rhyw feddyliwr gwrth-drefedigaethol fel Chomsky, beth sydd wedi digwydd i Esbydreg? Rwy'n credu y byswn yn deall yn iawn mai'r frwydr yma ydy o bosib y frwydr pwysica sy'n wynebu um, Cymru uh, yn ystod y blynyddoedd nesaf yma. Lawer mor bwysig yn fy marn i a, a, a, a, a datganoli. Nid pwysicach, ond, ond lawn mor bwysig. A dwi'n credu oherwydd ei bwysigrwydd, Ac efallai mai fi ydy'r unig siaradwr heno sy'n cael dweud hynny yn, wel, nid yn gyfreithlon, achos rwy'n cael ei ddeud yn gyfreithlon, ond da chi'n deall, yr unig un heno sy'n rhydd i weud hyn. Dwi am eich annog chi i ystyried peidio talu'r drwydded deledu, oherwydd dwi'n credu bod hi y math o weithred sydd yn briodol yn y cyd-destun gwleidyddol sydd ohoni. Mae yn weithred dwr cyfreth o'r rheswm, ond dyw hi ddim yn ymorn i yn weithred eithafol o ystyried y cyd-destun, a dyw ddim chwaith yn weithred afresymol. A dwi'n credu bod y math yna o weithred symbolaidd bwysig ac eto effeithiol yn gallu bod yn ffwrdd hynod o dda o ddangos i'r awdurdodau yng Nghymru ac yn Llundain fod pobl Cymru o ddifri ynglŷn â'r sefyllfa sy'n ein wynebu ni, a mae ganddi hi hefyd y botensial i fod yn ymgyrch dorfol, ac mae ymgyrchoedd torfol yn rhywbeth sydd yn apelio ato fi'n fawr iawn hefyd. Felly, Dyna ddwyn yr ysgwrs fach 'na i ben ond gan gan pwy sonech chi? Ma' rhai ohonech chi, ma'ch swyddi chi a'ch gyrfa chi yn caniatáu i chi wneud hyn, wrth gwrs tydi pawb ddim yn y sefyllfa yna, tydi gweithwyr y cyfryngau ddim yn gallu gwneud hyn, dwi'n deall hynny, ma' pawb yn deall hynny.